Hallelujah. Una well done, my people. Eh, today, make una join me. Make we for agree for prayer. As we wan thank Baba God, make we thank am for the better better thing wey he dey do for we life. I wan make you join me make we say this prayer. make we agree together and you go fit dey talk this prayer too as often as often as you want and so i believe say as you dey talk am so god too e go dey confirm am with better better result make we pray bible for the book of romans chapter 5 from verse 6 go reach verse 8 e talk say for the time wey we no fit help ourself christ come die for us wey be sinners nobody go wan die for another person wey dey good for god eye although somebody go fit die for person wey good well well but god show how im love for us big reach when he send christ come die for us even though we still dey sin amen Baba God, thank you for today wey you don carry us see, wey you don carry we eye take see. Thank you for the life wey you carry give us free of charge, we no dey pay. Thank you for the thing wey you dey do for us every day. wey dey help us back to back woto woto. Daddy God, we say thank you. Thank you well well for every every wey you dey do for us, we family dem, for we working place and for where we dey do business. Thank you. Today, Daddy, we come before your domot with heart wey know say you dey do things well. With heart wey be say we dey jollificate for the kind favor wey you dey show we every every day including today so today daddy we lift we voice for this prayer from we heart wey be say we dey jollificate with anwore better joy and respect for the gift of your son jesus christ wey you give us make him die for we sin so that today we go get the opportunity to take make this prayer and the opportunity to take succeed for life daddy jesus thank you daddy jesus you wey be say you dey shine well well for your doings you wey dey merciful wey dey show mercy you wey be say your light na im dey guide us to every darkness wey dey we life for that your love wey no dey finish you waka among us you teacher us how to love we self you teacher us how to forgive you come show us how you dey take change person levels from darkness o into light lord jesus because na him you be this your presence wey no dey finish wey no dey shake e dey fill we soul with hope even for the time wey be say plenty plenty gbege dey and plenty plenty worry dey Lord Jesus, thank you for be say you know the fear you endure all the bad bad things wey people dey do because of the love wey you get for we and that your love e no get part two e no get ending thank you lord jesus thank you for your sacrifice wey be say you choose to die for us even though we be sinner we need dey do the better thing you die you take your life you take am offer and sacrifice because of the love wey you get for human being dem from different country from different tribe you still love us and we sef we fit find salvation through the faith wey we get inside you daddy jesus thank you na dis your love dis your compassion wey no dey finish so na im dey heal di pipo wey dia heart don break na im dey lift pipo wey don tire na im dey change di story of those wey don frustrate ah daddy thank you we dey rejoice for your presence jesus for na you be di source of every blessing every every shey na di sunrise wey dey come out every morning

And for this, oh, Daddy Jesus, we dey grateful. Our gratefulness no get part two. E dey grateful forever and ever. Wetin oyibo dey call eternally grateful. Daddy today, Jesus today, forgive we for the times wey we don waka for where we no send us. for the time wey be say we don waka comot for road from the road wey you say make we follow jesus today abeg no vex for us make you strengthen we faith and we trust for you so that we go fit waka gallantly for your leg as you dey put leg make we dey follow you dey put am as you dey show us road make we dey follow make you dey guide us make you help us make you guide us with that your wisdom and the power wey you get make you give us today grant us today the mind to follow you as you take love people make you help us make we also feel love people too as you take serve people make you help us so that we go fit serve other people too with mind wey no dey raise shoulder with love when they dey look face it's not be eye service love lord jesus we will be our precious savior today oh, we carry all we hope all we fear all we dream we put them inside your hand with love full inside for the times where things say no they pure make your peace make e rain for we heart knowing say you na you hold the universe for inside your own hand as we dey waka today for life for our own hustle for our own business for our own market for our own job dem make every step wey we take today make e be the evidence say your love wey no dey end and your mercy wey no dey finish e dey with us make we word today and our doings make e show say na you be the light wey dey with life make that light dey show for every part of the world wey we dey the world fit be where we dey work fit be where we dey stay be where we dey do business make e show there with the kind kindness wey you get and the kind love wey you get make e equally dey show the heart wey dey flow with better better thank you to you baba na this prayer na we come pray na this prayer make we say thank you to you jesus christ wey choose to die for us wey choose to save us wey choose to be we friend wey choose to be we king even today wey choose to show us road say make you bless our waka today make you bless the work of our hand make you bless we papa and mama dem make you bless we children dem make you bless everybody wey dey around us make you bless we country na that prayer na we come sama you today because we know say you no dey fail and to equally to say baba god we twale for you because na you and na you alone after you na you before you na you nobody go fit replace you nobody go fit petition you na you be agidigba god na you we know na you we dey twale and na you we go worship today o baba god as we dey comot for house o make you make our road clear make you make the work of our hand make e work make e prosper and anybody wey wan change am for us daddy god answer dem by themselves but for us make it better for us make it better for we family make it better for every everything we dey do in jesus name we don carry pray amen my brother my sister if you don listen to this message so make you equally like make you subscribe make you share am with your people too so that god go also bless them yeah in jesus name god bless you.